Ya. Yamá ta adoracion. Mi ta les na capítulo Salmon 63, versículo 1 te 14. Bendicioná, Señor, oh mi alma, y todo lo que tiene de mí, um, bendicioná, bendicioná. Bishnan Señor, oh mi alma, y no lubida ni un di su beneficionan. Kende ta pordona turbo inkidadnan, kende ta cura turbo malesanan, kende ta redimi bo bida for di destruccion. Ken di ta koroná bo ku miserikordia i kompashon? Ken di ta satisfasé bo deseonan ku kosnan bon? Asina ku bo hobentut ta wòrdu renobá manera ágila. Señor ta hasi husticia i huicio pa tur esnan cu ta wordo oprumi. El a hasi su camindanan conoci na Moises. Su hechonan na e yunan di Israel, Señor ta yen di compasion i gracia. Kende no ta rabia lihé i ta abundá den miserikòrdia i lo no reprendé bo pa semper, ni keda rabiá pa semper. E no a trata ku nos segun nos pikanan, ni a paga nos segun nos inikidatnan. Pasobra mes haltu ku e sielunan ta for di tera, mes grandi su miserikòrdia ta pa esnan ku ta tem'é. Mes leu ku pariba ta for di pabou, mes leu el a leha nos, transgresionnan for di nos. Meskos un tata tin kompashon ku su yunan, asina Señor tin kompashon ku esnan ku ta tem'é. Por último, pasobra E sa di kiko nos ta traha, E ta kòrda ku ta stòf nos ta. Amen. Cantica de Silogia ta cantica dies. Cantica dies.

Señor Dios, bo bendición nos ta pidiawe mehinta, bo Spiritu Santo por reina den e luga aki. Laga Tata di amor, cu cada un cos cu nos scuchawe mehinta, nos pone esakinan Señor den nos curason y tambe bay y comparti cu otronan. Keda cu nos y bendiciona nos, nos ta reza y gradici den nomber di Jesus. Amen.

Amen. Mi quiere dar un palabra de bom binia mi meinta. Feliz sabat. Bom binia mi rumanan. Sabi ku awi meinta no stay. No ta pa sombra. nos tabata ta ke? Ta gracia di Dios a permiti. Amen? Anto, bo ta ke huimenta, pasobra Dios a pone den bo mente a huimenta ora bo a lanta fi kama ku bo tin ku bishita su kas. Bon bini. Mi kere bai bon bini tambe na nos. amigu i konosínan ku ta ayunainta den e servisio aki ku nos pa kompartí i tende di e Palabra di Dios. Bon biní na e amigu i konosínan. Anto mi keda duna bon biní tambe na e personanan ku ta sigui nos via di medionan sosial. Nos ta ei rumannan? Dios bendishoná boso, anto un bia mas felis Sabat. Amén. Nos ta pasa e ora ei pa nos ofrenda. Mi kere yama mi rumannan dilanti pa tuma ofrenda. Segun ku mi rumannan ta tumando ofrenda, mi kere partisipá ku nos den algu masha spesial leu meinda di parti di nos ruman Isenia Lucy Linji Linji Isenia. Un kandeka spesial.

Wow! Mi ruman Yesenia, Dios sigui bendiciona bo bos. Amen. Nos ta pasa mesora pa e palabra di dia. Mi kere pidi mi rumannan cu nos por a lanta para. E palabra de dia ta saká for di Proverbionan 17, versíkulo 6. Proverbionan 17, versíkulo 6. E ta bisa asin aki. Nietu ta korona di hende bieu, i gloria di e yunan ta nan mayornan. Amèn.

Nos Tata ku ta na sielu, bo nom a sea santifiká. Señor, nos tin palabra gradesí bo pa medio di nos kada un ku a spara nos bida, nos takinan di e santuario espesialmente pa adorá bo den spiritu i bèrdat. Na prome lugar, Señor, nos ta pidi bo bendiciona e ofrenda y tambe e diezmo. Boso sa que te lo cual que lo pasa na tur parte di mundo. Boso tambe sa que te evangelio eterno que ta bo mes, Señor. Y comprende e plan salvacion de manera que baña que hende nan por converti a bajo Santo Spiritu pa e salvacion tambe vida eterna. Tambe te pidi bo, Señor, ku por yuda nos pa situashon ku nos ta aktual ta hopi krítiko dia pa dia ta bira mas pehor boso mi elemigu su fin ta yegando e ta hasi mas di sa ku ta posibel. Nos ta pidi bo Señor dia di bo Santu Spiritu yuda nos haña komponementu kual ku e ta preparashon di nos karakter So masin esaki no por entra cielo. Fo diawor aki nan en su auto prepara. Pa nos pa pasa a tabe tentacion nan cu nos cada un recibi di cada dia cu ta mustra cu ta dor di hibo. Nos ta representa cu ta mustra e fruta di e spiritu. Y asina Señor cu nos por sali vencedor di cada dia y pa persevera a traves di loke bin na ultimo ta kende di tribulacion ku nos kado mester pasa i pasa dor dor Santo Spiritu di manera aki ora bo sali di santuario Señor nos a prepara pa risibi bo pa ta huntu ku bo eternamente den e kana celestial. tambe di esnan ku ta malu, mane of otro ku a rekuperá di nan salud i tambe di gobièrnu, pasobra un situa aktual no ta fásil pa goberná. Laga Santu Spiritu hihó den esaki, Señor, ke por bo a wòrdu aliviá di situashon den e manera ku bo sali for di loke anda den mi bida mió kual ku tin ku sigui. Tambe menshoná Lorelyn, e mensahe kual ku a presentá basá na palabra nan. Ta bosnan Spriu ta único manera pa haci e comprende loke ta e berdad, cu nos cada un por ricibi esaki, di haña e fortalesa spiritual y asina asina basta el vencedor durante e seman cu nos tin cu pasa, cual cu no ta de acuerdo di nos sentimentonan, pa cumpli cu e boluntad, asina Señor. Corbe nomber di e cielo nos ta cla lo ta hunto cube eternamente. Gracias.

Introducí? Dat introducí ale? Ok. Awor ege momento rumanan ku esun ku don comparti e pan de vida ta hermana Leolodin. Ede sun ka wadu ishina de Dios grandemente dor San Spiritu. Ele nos kad un te comparti esaki Y esei ku nos a fortalece spiritual de manera ku a den bo Señor pa siga te na fin. E ora di bo den lo niño. Danki bròder Mutuel. Rumannan tur bon dia, felis Sabat. Kon a bai durante siman? Bon? Kon a bai ku nos programa di Sabat Skol awe me hinta? Programa tabata bon? E programa unde ta bon? Kon a bai ku nos programa? E ta ta bon to? Na ke programa wòrdu dediká awe mehinta? Na nos tatanan. Laimi mira mandi tur e tatanan awe mehinta. Laat me mira man di tur e futuro tatanan. Laat me mira man dje opanan. Laat me mira man di e futuro opanan. Ah, tin un par di man sa e baila aredo, ta bon, ta bon. Laat me mira man di tur e kabayeronan ku tin pensa di drenta bida matrimonial. E, e jóvenes a man, danki Kishon. Awe ma hinta, nos ta bai tin un momento ku nos tatanan, si man pasa nos ta dediká na nos damanan, awe mi hinta nos ta ban kombersá un tiki ke tatanan. Mañan ku Dios ke, mamanan, yunan, subrina, prima, bosan konsientisá, vergüenza, si tur tipo di kos ku ta dushi ku boso tata. Pero rumannan mester sa ku na iglesia tambe nos ta stima nos tatanan. Nos mester di nan. Ken Dios a krea por promé? Aha, el a krea Adan promé. Entonces nos ta stima tur nos kabayeronan ku amor di ruman. Awe mi hinta, mi ke pa rumannan sa ku Dios tin algu spesial pa tur nos tatanan. Nos lo ta bai tuma tur rumannan su ora. Nos ta sòru di keda den ora. Sí? Sí, mi ta keda den ora, tòg? Oke, bon. Pa rumannan no bisa, E e nor a limpa bai. No. Nos ta keda den e ora. Awe mi hinta titulo di e mensahe ku mi ta bai presentá ta bisa, Tatanan ku lo marka un kaminda perdurabel. Laga nos baha nos kabesa, nos ta ban resa. Señor Dios, ora nos hinta Bo bendicion, nos ta pidi Bo Spiritu Santo por reina den e lugar aki, Señor, y laga cu awe nos hinta, nos cada un por realisa cu nos ta Bo yunan y Abo ta nos Tata Celestial. Abo ta Tata di nos cada un, Señor, y awe nos hinta Bo ta bay papia cu nos. bendishoná nos, nos ta resi i gradisí den nòmber di Hesus. E palabra paternidat ta bini for di e palabra paterno ku ta tata, ok? Anto e palabra aki ta bini for di e palabra, mi ta kere latino, paternus. Anto ta wòrdu dividí den dos pida. Pater ta nifiká tata i nus ta nifiká pertenensia òf un prosedensia. Anto, Nos tur ta bini di nos tatanan i nos mamanan, oke? Nos origen di kual nos a nanse. Si no ta tin tata, e yu lo no a nanse, oke? Dus mester sosodé algu biológikamente. Awor, nos tur tin diferente tipo di tata. Tatanan ku ta super lief, tatanan ku ta mitar mitar lief, tatanan ku ta gusta duna hopi atenshon, tatanan ku ta gusta traha so, pero nos tin tatanan tambe ku no ta hasi nada. Awe kua tata nos tin awe minta den iglesia di Sherasi? E tatanan ku ta hasi hopi of e tatanan ku ta hasi nada? Kua tata nos tin al me hinta den iglesia di Scherzi? Nos tin tatanan ku ta gusta hunga ku nan yunan, nos tin tatanan ku ta gusta brasa nan yunan, pero nos tin e tatanan tambe ku semper ta para règt riba nan kurpa manera ku os ku ta un un general nan ta. Awor na iglesia di Sherasin tambe nos tin e tatanay? Aha, nos tin nan, ok bon. Ta tata ta un tarea fácil? Ta mama ta un tarea fácil? An ta mama sí, an tata no. Ta di bendicion pa nos tin nos mamanan i nos tatanan? Amén. Rumannan, ta un bendishon pa bo tin un tata ku ta stima bo. Ta di bendishon ku bo tin un tata ku ta proteha bo. No ta tur hende ta mesun kos, pero bo mester sa si ku Dios a pone e tatanan riba es mundu aki. Si bo ta un tata, bo mester sa ku ta un yamada divino bo tin. Dios a pone tatanan riba es tera aki. Tatanan ku ta duna hopi amor tin hopi sintimentu, pero nos tin tatanan tambe ku sin ku nan mes ke, nan ta pone nan yunan sinti nan mes ménos ku nan. Pero importante ta ku e tata tin un responsabilidat pasobra Dios ke pa e tatanan guia nan hogarnan, guia nan yunan. Tatanan por ta heroe, pero tatanan tambe por ta esnan ku e yunan ta haña un tiki e e mi tata ta kansa mi. Abo mester tin un diferensia entre nan, entre e tata ku e yu? Sí, pasobra e tata ta esun ku ta guia. Anto ora ku e tata pidi Dios ta na promé lugá den su bida, anto e tata ta guia segun Dios su palabra ta bai. Nos mester sa ku tatanan ta pone riba e stera aki pasobra nan ta representá Kristu Hesus. Nan mester ta esnan ku semper bai ta guia, alimentá nan famia i nan ta esnan ku mester dirigí segun Dios su boluntat. Awe mi hinta, nos komo yunan por bisa ku nos ta orguyoso di nos tatanan? Mi ta kere ku sí. Ami sigur por bisa sí. Mi stima mi tata un mundu. N bai skol, N studia, Mi tata hiba mi skol, bin buska mi fin skol. M'a bira grandi, m'a kasa, m'a haña mi yunan, mi ta bai trabou. Mi tata ta bai baha mi na trabou, bin buska mi fin trabou. M'a kuminsá traha ku mefrou di skol. Mi tata ta bai hiba mi skol binta, bin buska mi fin skol. Te na e edat ku mi tin aki. Awor akila a stòp. E tin ochenta aña, ochenta i tres. Desde no ta bai buska mi mas hiba mi. Awor ta mi mes tin ku stür. Tin ora mi tin gana di mester, Tata, bin buska mi. Yari mi no ta stuur, mi ta keda sintá den banda. Pero mi ta stima mi tata masha hopi mes. Pero dikon? Pasobra mi tata a instruí mi den e kaminda di Señor. Mi tata a pidi Dios pa yud'é pa e ta pa e e mihó tata riba es mundu aki. Anto pa ami e ta e mihó tata, pasobra nunka e no a suta mi. Mi mama si a sutá mi Dios den shelo. Pero mi tata ta papia hopi. Mi tata ta papia hopi. E ta papia, keda papia. Anto ora ke sinti ke kosa ta bai, ora ke hisa su bos dor e si mi tata, ok, a kaba. Pero tatanan tei pa nos komo yunan por ta orguyoso di nan. Si kisas den bo bida algu por a sosodé, resa, pasobra Dios lo trese e kambio ku tin mester pa ku bo tata. Aminta nos teksto bíbliko a wòrdu lesá for di Proverbionan dishete, ku ta bisa, E orguyo i e gloria di e yunan ta nan mayornan. Tatanan, boso mester ta orguyo di boso yunan. Tatanan ta ehersé un influensia masha importante mes den desaroyo i kresimentu di nan yunan. Voral ora ku e yunan ta chikitu. Ègèlek for di ora e yu ta beibi den e mama su barika, E tata ta yuda den kresementu i desaroyo di e mucha aki. Pero, bo mester sa ku Dios a hasi un yamada riba bo. Dios ke pa bo guia bo yunan den su kaminda. Dios ke pa bo korigí bo yu segun Palabra di Dios. Dios ke pa bo por ta doño di bo famia, pero ku Dios na promé lugá. Dios ke pa bo ta einan pa bo defendé bo yunan. Bo no mester djis para i laga kos bai, pero ta e tata ku bo yu mester. Dios keba bo ta un tata ku ora bo yu mira riba bo, su fe ta krese. Dios keba bo no ta un tata rebelde, pero un tata ku ta yuda, un tata ku ta guia su yu i un tata ku semper bai ta mustra amor na su yunan, pasobra su kurason ta habri pa su yunan. Kuantu dje tatanan nos tin abimente den Iglesia di Sherasin?

ku bosan tin un responsabilidat pa guia boso yunan p'e yunan sali dilanti, pero boso mester guia e iglesia di Dios tambe. Boso mester tin balornan i prinsipionan. Anto boso mester kòrda, ariba tur kos, siña boso yunan stima i teme Dios, pasobra nos mester glorifiká Dios su santu nòmber ariba tur kos.

I e ta bisa, Instruí un mucha den e kaminda ku e mester kana, i asta ora ku e bira bieu, e lo no apartá su mes for di dje. Asina ta tatanan boso influensia pa riba boso yunan mester ta hopi importante. Tatanan mester sa ku tin un diferensia entre yu hòmber i yu muhé. tantu físikamente, mentalmente, e muchanan aki tin un diferensia. E yu hòmber, hopi bia ta wak riba su tata pasobra ta un hende hòmber e ta. E ta mira kon su tata ta stima, e ta mira kon su tata ta traha, e ta mira kon disipliná su tata ta, e ta mira kuantu kariño su tata ta duna, e ta mira ku su tata ta sensibel i e ta mira ku su tata semper bai ta kla pa sigui balornan i prinsipionan. I ariba tur kos, e ta stima Dios i tin temor pa Dios. Ora e yu hòmbernan mira e idealnan aki den nan tata, nan ta sinti nan mes motivá. Anto e tatanan ta yuda nan pa hiba nan na ekselensia. Anto ta nesesario pa un yu hòmber por mira òf pa e tata por modelá e modèl spiritual pa e yu hòmber. Pasobra dor ku e yu hòmber aki ta mira kiko su tata ta hasi i kon e ta biba pa ku Dios, e tambe lo krese den e mes un haam kaminda aki. E tambe lo sinti presensia di Dios i semper bai e ta kla pa hasi lokual ku ta korekto. Awor ta pensa i hopi bia ora nos ta na skol. Ke muchanan ta pleita den Korai Skol. Hopi bia e mucha hòmbernan òf e mucha muhernan, tur dos bo por tende bisa. Mi ta bai bisa mi tata riba bo, pasobra mi tata ta hopi grandi, e ta bin skol bin batí bo. Pasobra nan ta wak riba nan tata. Pasobra pa nan, nan tata ta hopi importante, tantu mucha homber komo mucha muhé. En ka, en den, en kambio, e mucha muhé ke mira algu otro den su tata. Su tata mester kuid'é, su tata mester proteg'é, su tata mester tin am, am, amor p'é. Anto e tatanan mester kòrda ku ora nan tin yu muhé, nan mester kuida di nan yu muhénan. Trata nan meskos ku un prinsesa. Bai keiru ku bo yu muhé, bai kome na restorant kuné pa e sinti ku, Hei, mi ta mi ta importante pa mi tata. Kòrda bo e mamanan tambe tin. Pero e dia ei tata ta bai sali ku e yu muhé so, mama ta keda kas. Oke? Pero ta importante pa e yu muhé tambe sinti ku su tata tin rèspèt pa e. E ta sinti ku su tata tin tempu i apresio p'e. E ta sinti ku su tata tin interes pa su kosnan. Anto ora yon muhé aki bira grandi, hopi bia e ke algu asina ei den e persona ku e ta bai skohe pa e kasa kuné, pasobra el a mira e kosnan aki den su tata. Anto ora ku e tata ta un tata ku ta sirbi Dios, E mucha muhé aki, e ta mira e kos ei den su tata, be tambe skohe un persona ku ta sirbi Dios manera su tata. Nos mester kòrda ku ta un Tata perfekto so tin, anto e Tata perfekto ei ta nos Tata selestial. Dios den shelu a sòru pa komandá kada un tata kon nan tin ku kria nan yunan, kon nan tin ku dirigí nan famia. Anticos di mas importante ta Dios a siña e tatanan pa e tatanan siña pordona, coregi y yuda e yunan cana den e caminda di Dios. E buki di Educacion Cristian ta bisa cu tatanan ta wordo pone na un lugar sumamente especial. Dikon pasobra nan a mester eduká nan yu. Nan no mester solamente dirigí òf delegá trabou, pero nan mester ta di hendenan ku kurasonnan habrí i nan mester ta tatanan ku ta duna instrukshon na nan yunan. Dios ke pa nos por asosiá ku nos yunan tur dia di nobo den nos bida. E poder di Dios lo manifestá ora ku nos komo mayornan pidi E komo nos Redentor gana nos dilanti, bai nos dilanti, peor e ora ei e futuro di nos yunan ta bon sigurá. Esaki ta wòrdu hañá den kapítulo shete di página sesenta i paragraf number dos. Tatanan, bosan mester kòrda semper bai ku boso tin un yamada divino. Spiritu Santu semper bai mester ta riba boso. No permití lokualnan ku no ta deseá sosodé pa ku bo yunan. Tene na kuenta e balornan i e rèspètnan ku boso mester kultivá den boso yunan. Nos mester resa pa semper bai tin armonia i spiritu di positivismo den nos famia. Tatanan semper bai ta esnan ku ta hiba nan famia na Señor. Muchanan semper bai òf yunan semper bai ta keda kòrda momentunan ku nan a pasa ku nan tata. Por ta momentunan dushi, momentunan ménos dushi, pero importante ta ku nan tin un relashon pa ku nan Tata. Awe, kon nos relashon ta pa ku nos Tata selestial? Unda nos ta para awe mijín ta pa ku nos Tata ku a kria nos, e Tata ku ta e mihó Tata ku tin riba es mundu aki, e Tata ku ta yuda nos karga nos responsabilidatnan. Nos ta para huntu ku Kristu Hesus Pa e por guia nos, pa e por mustra nos i kora bon. Hesus mester ta di vital importansia den nos bida. Tatanan, boso mester sabi ku boso mester ta esnan ku ta protehá boso yunan i boso famianan. Corbon, muchanan por tin miedu di hopi cos, pero nan ta depende riba proteccion di nan tata. Nan ta depende riba e seguridad cu nan tata ta duna nan. Abo imaginta tatanan di Iglesia di shera si boso ta den e caminda cu Dios ke pa boso cana como tatanan ehemplar? Tin ora nos por trata nos yunan na un manera ku no ta deseá, pero bo mester keda kòrda semper bai ku Dios mester ta na promé lugá i ora bo bai na bo rudianan resa, bo ta mira kon Dios ta yuda bo pa bo por hasi lo mehor pa ku bo famia. Laga nos wak den nos Beibelnan Lukas kapítulo tres, vèrsikulo binti un i binti dos. Lucas capítulo tres, versículo binti unu i binti dos. I e ta bisa, Awor a sosodé ku ora henter e pueblo a wòrdu batisá, Hesus tambe a wòrdu batisá. I miéntras ku e tabata hasi orashon, shelu a habri. E Spiritu Santu a baha riba dje den forma corporal manera un palomba, i a sali un bos for di shelu i a bisa, Abo ta mi Yu stima den ken mi tin goso. Awe mi a hinta nos tambe por bisa e palabranan aki, awe mi a hinta nos yunan lo por bisa nan ta contentu i nan ta sigur cu e Tata cu nan tin ta Dios a duna nan. Ora ku Hesus a wòrdu boutisá, su Tata tabata felis. Shelu tabata di alegria. Spiritu Santu a baha, pasobra tabata un momentu sumamente spesial. Tatanan, bosnan mester sa ku boso tambe mester marka un momentu spesial den boso yunan su bida. Tatanan ku ta riba e tera aki mester traha duru Hiba e yunan den kaminda korekto, pasobra bo San ta preparando e muchanan aki pa nan tambe bai shelu. Pasobra ora ku shelu habri i Hesus bini bèk, e tambe lo ta kontentu pasobra su Yu ta huntu kuné. Abo mi hinta tatanan, bosan ta kla pa laga un marka keda tras, pa ora hendenan topa ku boso hende por bisa, E tata aki ta un tata ku ta wòrdu dirigí dor di Spiritu Santu. Pens'é. Un kos simi ke pa boso sa, ku ora bo bai skohe pa laga Dios sigui guia bo, e ora ei enemigu tambe ta bini. Enemigu no ta keda patras, enemigu ke stroba, enemigu ke kita e spiritu di Dios pa guia bo. Anto bo mester sabi ku bo tin ku grita na Dios e momentu ei mas duru posibel. Tata den shelu, bini na mi ayudo, pasobra bo sa ku bo Tata Selestial no ta laga bo na kaya. Bo sa ku Dios semper bai ta permití su Spiritu Santu keda riba bo pa bo por kana i hasi lokual ku ta korekto. Nos mester marka un kaminda positivo, tantu den nos kasnan, pero tambe ora bo yega na iglesia. Aki na iglesia, komo tatanan, nos tin un trabou spesial. Nos komo, no, e tatanan, mes pensa nos komo tatanan, sorry, sorry. E tatanan tin un trabou ku Dios a duna boso. Dios ke pa den iglesia nos tatanan ta di ehèmpel. Nos tatanan por rabia, pasobra kòrda bon nan tambe no ta perfekto manera nos Tata Selestial. Pero nan tin un kompromiso ku Dios, nan tin un propósito pa ku Dios i nan sa ku ora Dios a laga nan papia, ta di nan kurason nan ta hasi esaki. Dikon pasobra nan ta stima Dios? Beibel tin hopi personahenan ku nos por bai bek riba dje pa nos mira komo tatanan. Adam tabata e promé tata ku nos a enkontrá den Beibel ku ta tin su yunan. Apesar di lokual ku a sosodé, el a stima su yunan. El a purba di biba e manera ku Dios tabata ke p'e biba. Nos tin mas ehèmpelnan. Abraham, kual Dios a bisa ku lo bon a yoyó, su kasá a hari, Pero Dios a manda e Yu p'e. Awe, tatanan di iglesia di Sherasil, boso tambe tin un yamada di Kristu Hesus. Boso tin un yamada riba boso pa boso stima tur e yunan di Kristu Hesus ku ta aki den, pa boso por da di balor pa kada un, pa boso por marka un un. Un spor den nan bida pa boso por ta esnan ku semper bai ta mustra e amor na e pueblo di Dios. Awe mi hinta tatanan di Sherasin, boso lo permití spiritu santu usa boso? Awe mi hinta tatanan di Sherasin, boso lo guia e iglesia aki segun Dios su boluntat? Tatanan di Xerasil, boso lo marka e kaminda positivo pa e iglesia aki. Unda parti ku boso yega, hende mester sa ku bo ta un tata spesial. Dikon? Pasobra spiritu santu ta move riba bo, i bo ta kla semper bai pa bai i hasi e trabou ku Dios ke di bo. Bo ta e tata kampion. Dikon? Number unu, pasobra bo ta biba segun Dios su boluntat, I di dos, pasobra bo ta un tata di iglesia di Sherasin, entonces bo mester ta un tata kampion, ta bèrdat? E tatanan dje iglesia aki tur ta tatanan bendishoná. Awe mi hinter rumannan, nos ke pa bo sosá ku no importá e reto, no importá lokual ku ta bini, no importá situashonnan ku presentá, Kòrda semper bai, bo ta e tata ku lo marka un diferensia pasobra bo ta un tata ku ta sigui Palabra di Dios. Bo ta un tata ku ta glorifiká Dios su santu nòmber i pa e motibu ei semper bai lo bo marka un diferensia den bida di kada un ku bo topa kuné. Aba mi hinta, ta di bendishon unda bo bai i laga ku kada un spor ku bo laga tras ta un spor ku lo dura. Un ku lo no kita pasobra abo ta yu di Kristu Hesus. Dios bendishoná rumannan abo mi hinta.

Un Tata ke semper ta warda nos, Hesus, ta e Yu, Dios nos Tata, ku brasanan habrí, no ta importá nos eròrnan, ta warda nos.

Yo besnama grandemente ruman Jose e bonita especial. Alonso ando para pa un palabra de oracion que lo bini for di Maylin. Nos ta reza. Tata di amor, danki awe mahinta pasobra Señor bo ta bon. Señor, nos sabi cu cada un tata ki nan awe mihin ta presente ta glorifica bo santo nomber. Nos sa, Señor Jesus, cu cada un tata di Iglesia di Sherasil ta soro di ta bou di bo alanan protector, Señor, pa abo por guia nan, pa nan por ta un tata pa e Iglesia aki, pa nan por ta un tata pa nan famianan, pero tambe pa nan por ta un tata pa cada persona cu nan encontra, nan por ta di bendicion pa nan. Nos ker a pidi bo Señor Hesus pa bo Spiritu Santu por keda riba kada un di nos tatanan pero tambe Señor riba kada un miembro di Iglesia. Laga Señor Dios cu nos por pidi cerca bo y nos por yama riba bo nomber Señor pa bo Spiritu Santu por keda manifesta i keda reina riba nos kada un. Awor ku nos ta bai despedí i nos siguiente servisio ta bai kuminsá, laga tur kos por sigui kana segun ta bo boluntat i ku nos por tin un dushi restu di Sabat. Spar nos i keda ku nos. Nos ta reza i gradisí den nòmber di Hesus. Amen.